Ɛno ara nso wɔbɛtu na wɔayɛ asase no yie na asase no ayɛ dɛn? Ɛnsɛe. So woate aseɛ? Ɛfiri sɛ yɛn nananananom tuiɛ no, obi abɛtu na obi nso abɛtuo. Wɔyɛɛ asase no yie nti asase no ansɛe. Asase no sɛe a anka ebi nyɛ dɛn? Ɛmma mu, ebi nso nkɔtu. Enti ɛba mu a ɛyɛ, wɔmmɛtu. Wɔtu a ɛbɛboa yɛn. Yɛnyɛ. Yɛnhia ɔgalamsey wɔ Asante Akyem North baabiara. Ɛnyɛ wɔba ha deɛ ne ntɔkwa paa na anka bɛsi.
Nti mepakyɛw yɛpɛ sɛ yɛbisa mo sɛ ɛɛ yɛnya ne nteɛ sɛ akutu ase no ne mpɔtam asɛ galamsey ntɔkwa ɛɛ galamsey ho ansɛnsɛm no aduru hɔnom na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo gye tum anaasɛ ɛnwɔ sɛ ɔmo gye tum.
Yoo yɛsera yɛ ahenfo no ne ɔman mpanyinfo ɛka bi wom yɛ asante akyem nɔf ha no Seesei a yentu galamsey koraa, nsuo ho ɔden ma yɛn papaapa. Awia yi bɛbɔ yi, agye sɛ yɛnante twa kwansin bɛyɛ num ansa na yɛakɔnya nsuo na abɛkɔ na laa rebɔ hɔ no. Nti sɛ yɛka sɛ yɛregye galamsey atom wɔ yɛn Asante man mu ha deɛ a, yɛn Asante akyem ha deɛ a, ɛmmoa yɛn. Nti ahemfo ne mpanimfoɔ no a wɔka bi wɔ mu no, yɛsrɛ wɔn, wɔnka bi ma yɛn. Yɛn deɛ, yɛnhia galamsey wɔ yɛn borɔno so, wɔ yɛn asase so, yɛn mpata mu ha deɛ, Asante akyem nɔfo deɛ, yɛnhia galamsey wɔ baabiara. Yɛsrɛ yɛn mpanimfoɔ no sɛ wɔnka bi ma yɛn. Na nsuo, yɛn ho kyerɛ, yɛn akwan nyɛ, yɛn nsuo nso so so ho asɛm yɛ den pa ara. Nti sɛ ɛba sɛ galamsey no bɛka ho a, ɛnneɛ afei koraa na yɛnnya aduane nni. Nsuo ntɔ, nneɛma a yɛduaeɛ koraa, nsuo antɔ angu so ammoa yɛn. Nti sɛ galamsey no bɛka ho deɛ a, ɛmmoa yɛn koraa. Nti yɛsrɛ wɔn a wɔnka bi ma yɛn. Galamsey deɛ, yɛnhia. Maame Sɛdɔba no kaa no a, galamsey no deɛ, ɛnyɛ because sɛ bɛ ɛɛ eh, kuro a galamsey wɔ soɔ no deɛ ɛbɛn no wodua nnubaa no koraa no a aduro no a wɔde ɛhoro ɛyi no nti yɛ na ma nnubaa no koraa hɔ no nyɛ yie ɛno yɛ mpɛ aha koraa nsuo na ɛho dendenden yɛtwa ko ɛkɔsi nsuo no nyɛ agorɔ aha nso paap no atwa si a yɛ na ɛho ɔden paa nti galamsey no deɛ agogo ha Santaakyem Nuafo deɛ nka yɛnhia bi because wɔn yɛ nsuo no hɔ no bia nsuo no firi ha na ɛtene kɔ hɔ ne bia ɛtena kɔ hɔ na wɔn akɔ ɛno no hɔ ɛbɛfa ha nyinaa nti galamsey no deɛ yɛnhia wɔ galamsey wɔ Santaakyem North baabiaa ɛnyɛ wɔn ba ha deɛ ne ntɔkwa paa na nka bɛsi Santeakyem Yɔɔhye, ɛhɔ na mefiri akutu ase a mankyena. Yɛyɛ dɛ yɛwɔ kookoofo, yɛmpɛ galamsey biara wɔ hɔ wɔ ɛberɛ bɔ mu. Yɛmpɛ galamsey biara wɔ ɛhɔ korakorakorakorakorakorakorakora because ɛhɔ na mefiri, me nsuo sɛe a, ɛhɔ kakra bi ɛna ɛhɔ koraa akɔmfoɔ bebree wɔ hɔ, wɔmpene. Tumi ɔ, tumi, tumi bebree wɔ hɔ a wɔnya a deɛ wɔbɛpene. Enti no, ɛma so na ɛma so kyena. Deɛ mewɔ ka nyinaa nie. Wɔpɛ wɔmpo a, Santeakyem Yɔɔhye a mankyena akutu ase, yɛmpene. Okay, galamsey no deɛ, Bɛ depend a ɔmo bɛyɛ ɔmo bɛyɛ no no wohu sɛ sɛdeɛ first na amanfoɔ wɔ galamsey ɛstate akyɛ ma first ɔmo tu fam ɔmo wie ɔmo bɛ ɔmo kata so but sɛ na ɔmo sɛ nsuo ɛsɛ kokoo nti sɛ saa saa system no sɛ ɔmo bɛ sɛ nsuo asɛ kokoo no deɛ a ɔmanfoɔ no daakye daakye na ɔmo nso nkyiri ma no ɔmo nya asase bi a na edi so ɔde aseɛ but sɛ ɔmo bɛyɛ no sɛdeɛ previous ɔmo yɛ no no man sɛ amanfoɔ tu gold new mountain adeɛ ɔmo tu gold but ɔmo wie a ɔmo ɔmo kipu asase no safe ɔmo tuma kipu no safe deɛ a that one deɛ na ɔmo secure land na ma daakye nkyiri ma deɛ a. ɛɛ but sɛ wɔn bɛsɛ nsuo no deɛ na wɔn deɛ ma wɔn nte aseɛ ma wɔn bɛsɛ nsuo no mu kookoo ne sɛ adakye dakye wɔn nti ma wɔn nyɛ baabi na di ti galamsey no deɛ ada ɛyɛ two side it depend on wɔn bɛyɛ nso wɔn bɛyɛ wɔn bɛyɛ ne yie na nso wɔn akipu asase no ne nsuo no ma wɔn deɛ a sɛ deɛ bɛyɛ nsɛ deɛ a ɛyɛ fine but sɛ wɔn bɛyɛ yie no ma sɛ ade no na akyiri ma wɔn nyɛ nsuo kura no. ɛne ɛne wɔn asase a wɔbɛdodɔ so adidi na wɔn asɛm deɛ that one deɛ wɔn wɔn nte aseɛ saa. Mpakyɛ ɛm galamsey na yɛnya ne nte aseɛ akutu ase ne ne mpɔtam wɔn pɛ sɛ ɛpɛ sɛ ɛba hɔnom na nte aseɛ nhyɛ da nyɛ adwuma no wadwe nhyɛ ne sɛ ɛba ɛyɛ anaasɛ ɛba ɛnyɛ. Me deɛ ɛba ɛyɛ paa kyerɛ sɛ wɔn tu a ɛyɛ obi kɔ kolikoli a ɔbɛbɛ dwuma bɛtɔ samina na ɔbɛ bɛtɔ matiri yi bi so wate aseɛ ɛno aso wɔn bɛtu na wɔn ayɛ asase yie na asase yɛ dɛ ɛnsɛn. So wate ase? Sɛ na nanananom tuiɛ no, obi abɛtu na obi nso abɛtuo. Wɔn yɛ asase no yie nti asase no ansɛe. Asase no sɛe a nka bi nya dɛn? Ɛmma mu obi nso nkɔtu. Enti ɛba mu a ɛyɛ, wɔn mmɛtu. Wɔn tu a ɛbɛboa yɛn. Yɛnyɛ yɛto adeɛ so. Obi bɛ obi bɛkɔ kolikoli hɔ ho na ɔno nso nya bi a ɔbɛtɔ me nneɛma no bi ayɛ dɛn? Ama me. Enti gold no wɔn tu a ɛbɛboa paa sista. Mo wɔn mmɛtu. Wɔn tu a ɛbɛboa. Na mpakyɛ ofiri agogokurom he. Mefa agogokurom a mefiri dwoso na mebɛ dwa wɔ ha. So wate aseɛ meba na gold adwuma yɛ kɔ so a obi kɔ a ɔba a wabɛtɔ biribi ayɛ dɛn ama me so wate aseɛ gold no deɛ na ɛbɔ ɔman Ghana ne yɛgya gold no to ɛbɛyɛ dɛ na yɛku mu so nneɛma didi ah galamsey na ɛbɛboa yɛ sista ɛna nana pɛ so na ɔmo sase tu gold galamsey o nyɛ nnɛ nti wo ma mɛka sɛ obi nya galamsey tuo adɛ nti ɔmo tu a ɛmaa no bɛkɔ so market bɛyɛ dɛ hwɛ yɛbɛyɛ hwɛ dwom ha kama galamsey nso hɔ no obi kɔ kolikoli ɔbɛtɔ adeɛ So wate aseɛ? Ɛhɛn, enti mo mo a mo ntu ne a wɔntɔ yɛ kakra. Wate aseɛ? Wo ne wo pene so. Me deɛ me pene so o.
Give me more, wɔn mo tu ne mo more. Saa pɛpɛɛpɛ. Okay.
Ɔbaapa mpakyɛw ɛmmoa. Adɛn nti? Asekyerɛ ne sɛ, me ara mahu bi. Mefiri Asante Akyem Pɛtɛnsa, Mafom kwaeɛ mu. Na meyɛ asase baako ara de, Ɔwora Akra da no. Wɔatuo wɔn de kakra pampa so kakraa bi ma asase ma hɔ ɛda hɔ no ɛda a mekɔ fasa nkwadaa bi ka ho na wɔfa m'anim wɔfa m'anim sɛ ɛdi kan wɔ m'anim anka wɔkɔtɔ amena no mu nsuo ɛsɛe mu asase no asɛe wɔtu amena wɔn nkata so na wɔagya no hɔ mma wɔn ano dɛdɛɛdɛ yɛasensan aban mu sɛ wɔn ama anyɛ koraa a mewɔ me nkrataa Ɔhene no a odi asase no so no bɛma ayɛ, enti wopɛ wo mpo mɛyɛ, na deɛ sɛ woanyɛ sika no koraa nso wɔasisi wo. Wɔn wɔn kɔ nso a sista ɔhɔ a na company wei aba a wokɔ ka wɔn ase no wɔn adi kan abaeɛ na ɛkyerɛ sɛ mmra nnipa mmiɛnsa na aba asase no so. Asase no asɛ wodua hwe wɔ so ɛnyɛ yie. Nti galamsey deɛ nokorɛ Nyame anim nsom deɛ no deɛ ɛresɛe yɛn nsaase, yɛn nkyirimma nso bɛhunu amane. Nsu kɛseɛ ɛda hɔ a ɛnwie sisi mu akɔ a wotumi sa nsuo no mu a ahahan te gu mu ani te sɛ dudo. Sista no kɔ afuom hɔ nom a nsuo nna hɔ. Nsuo nna hɔ, nsuo no nyina sɛe, nsuo nna hɔ o, nsuo no yɛfrɛ no kwaako, nsuo nna hɔ, nti galamsey no mo tu no afuo mu hɔ no a wɔn sɛ nsuo no saa sɛn deɛ nokore Nyame anim, nka bɛtumi bra deɛ anka bɛboa yɛ nyina ne yɛ nkyirema nyinaa, mano asɛm no. Nti deɛ wɔn pɛ sɛ ɛba akutuase ne mpɔtam no na wɔn nyɛ adwene. Wɔn mpere ma no ma hɔ maame, sɛ wɔn pere ma no ba hɔ a wɔn bɛsu Wɔn dɔ ma no dɛdɛɛdɛ. Eo yɛbɛkata so yɛwie a, sankra na wopɛ o, kube na wopɛ o, mmɛ na wopɛ o, yɛbɛdua. Ɛba a, ne yɛbɛtwa kɔtɔn a ne yɛne wo akyɛ. Wɔn bo, wɔn ntee da. Saa na wɔka kyerɛɛ me. Wɔn nni ho bi koraa. Enti wɔn ma saa galamsey no mma kutu ase, wɔn ne ma no mma kyesa. Na ayɛ sɛ wɔn de bi adi wo. Papaapa, enti na mese Ɛnyɛ no. Me me mpa so na ɛka yɛ se, me me se, ɛnyɛ. Nneɛma sɛ asɛm dɔ so, nsɛ nna asase no aka fee ara te sɛ me ne wo bra yi ntam ha. Wɔn ankata so, wɔn wɔ hɔ ara ne wei aba, wo wɔ hɔ ara ne wei aba, company wei aba saa, wɔn di nka bɛyɛ na akyerɛ yɛn, ɛna ɛyɛ kora yɛnyɛ bi, taa nka wɔn nsa mfa mmaa biem. Saa so na wɔn asesa hɔ nsase ni, deɛ ɛmɛ yɛ akora ne nsuo a, wo kɔ ayɛ sɛ ɔtɔ pure water soa kɔ kwaeɛ mu nohoa kɔ akɔ soa, gye sɛ ɔtɔ pure water soa kɔ na ɔnya nsuo. ɛmmoa because mpanyinfoɔ no obi anfɛ yɛn ho wɔn sɛ wɔn wɔn hia eh, adwuma o maburu no nti esi ano a adwuma no ɛma no dɛn na ebi a wɔbɛsɛ wɔn yɛ esi ano ebi a ɛba a obi ebi wu wɔ ho obi a ewu a ebi a asɛm esi esi yɛn so a wɔn na wɔn atu kaa na wɔn kɔ nti ɛyɛ ma sɛ ɛnyɛ. ɔmo hia adwuma ankasa wɔ nom monsi adwuma no ɔmo nyɛ na no ne obi a ɔmo ani nye but wei na ɛba na nyɛ ɛmmoa ɛmmoa ɛkora ɛmmoa ebikɔ ɛboa obi wɔn a ɔkɔ mu a ɔbɛkɔ akɔwu but masa ɛnyɛ ɛnyɛ masa ɛnyɛ bikɔ Ghana no obi afɔ obi a obi a like obi obi ɛmmoa obi nti saa ayi ayi galamsey no mbɛyɛ no ɛmmoa yɛ mo mo de mo si adwuma na ɔmo nyɛ galamsey no ɛ ɛhu o wɔn sɛ ɛ ɛ ɛ ɔba agoa ebi nyɛ agoa. Ba yɛ ehu yɛ hia dwuma adwuma deɛ ba obiara bɛyɛ bi na galamsey deɛ ei ana yɛ mɔsɛ da anaa dabi aban mesrɛ wo ɛyɛ adwuma wei ɛmmoa ɛmmɔ wɔn ɛmmɔ wɔn mesrɛ mo a mo de mo si dan na wɔn nyɛ adwuma factory no wosi a obiara bɛyɛ obiara bɛnyɛ adwuma yɛ tiɛ me me me ɛka mo nko a wɔn a wɔn nyɛ ntum mo mpɛ mo mo koraa masa. Daddy mpakyɛw na yɛfrɛ wo sɛn? Ah yɛfrɛ me Mister Asiach Kusi Amoako. Okay.
Mepakyɛw o, eh, yɛn so Kesame TV. Okay. Na ɛnɛ no yɛnam ɛregye gye amanfo adwenkyerɛ afa nsɛmfua baako mmienu bi ho. Na yɛnya ne nteyɛ sɛ akutu ase ne ne mpɔtam asɛ wɔn pɛ sɛ galamsey ba ɔba nteaseɛ no ɛnhyɛ da nsii pi. Ɛno a yɛagye amanfoɔ adwenkyerɛ afa ho sɛ sɛ galamsey no ɛba akutuo ase ne ne mpɔtam hɔnom a, ɛbɛboa anaasɛ ɛmmoa. Yɛwɔ deɛ ɛdi kan, meda mo ase, Nyame nhyira mo sɛ mo abue ɛkwan a ɛte sɛɛ de ama me. Well, ɛyɛ me sɛ mewɔ adwenkyerɛ kakra a merekyerɛ afa galamsey ho. Galamsey ɛba kurom a, Ɛyɛ two option. Deɛ ɛdi kan no, ɛyɛ, ɛboa ma mɛfa no sɛ mmabunu a wɔwɔ hɔ a wɔnni adwuma nya adwuma yɛ. Na the most one important a mefe sɛ ɛmmoa community no because yɛfa amantraman Early a, mehuu sɛ bɛyɛ ninety percent yɛ farming community. Me kasa yi koraa no, me a me kasa yi no, akutu ase yɛwɔ land kɛseɛ wɔ hɔ a yɛayɛ cocoa. Yɛhwɛ nsuo no a ɛda hɔ a yɛtwa nsuo de kɔ yɛfoɔ bi mu. Ɛhɔ koraa no, wohwɛ Nanafoɔ a ɛrekɔ south no a, galamsey nko ara. A kakakra na ɛduru saa bea a ɛnnɛ aban de reba sɛ wɔbɛtoa so wɔ hɔ no. One disadvantage yɛ wɔn sɛ ɛmmoa community no. Because galamsey ɛba wo kurom a, first ɛsɛe asase. Ebia mu nso so nsuo a community no no nom no, ɛno nso ɛsɛe no. Meka yɛ kookoofoɔ a ɛsɛ aban ɛnam wakufo ado tap ato kookoo mu ara bɛsi NDC government so. Sɛ galamsey ɛba saa community no a, ɛbɛ destroy kookoo anaasɛ farming community na ɛwɔ hɔ no nyinaa. Ɛbɛduru mmerɛ bi koraa na aduane a wodie koraa na ɛho ayɛ den. Finally no koraa no, ɛsan de yadeɛ yɛ dɛn? Ɛba. Ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yadeɛ ahodoɔ a ɛrekɔ so ne ade nyinaa no a. One time bi mekɔ Takwa. Ɛfa Takwa area hɔ bɛfa Takoradi bɛfa Mbeblada. Ɔyɛ ɔman he ɛwɔ Heman. Na mekɔɔ mehwɛ pra no ho ne adeɛ a sɛdeɛ galamsey asɛe nsuo no. Ama seesei koraa yare a ɛrekɔ so wɔ hɔ no, enti ne tiawa a meka ne tiawa ara ne sɛ, galamsey deɛ, ɛba ɔman yi mu a, ɛyɛ tuo wɔhye. Sika ba kuro no mu, nanso no sika no a wobɛnya no no, nnuro ne adeɛ a wobɛtɔ wɔ wo wedeɛ mu, ɛyɛ more than the demand no nti me nko ara m'adwene deɛ ɛfiri sɛ deɛ community no battery for that to tap population no and support no I'm among of them me nso so me support because akutu ase asonafoɔ yɛ asase wɔ hɔ nti me nko ara ɔfa se ate deɛ me ne youth no ɛyɛ adwene sɛ ɛmmoa community no Because aban na ɔde ba anaasɛ deɛ wɔde ho de adwuma no ba no wɔn na ɛgye ni bebree yɛ yi tu no na community no a yɛwɔ hɔ no deɛ percentage sɛ na yɛka wɔ man no mu na sɛ na yɛhyɛ no wɔ okooko anaa ɔbɔɔde anaa ɔba nkye kakra do ayɛ a ɛbɛ benefit wo ne wabusua nti madwene deɛ me nko a madwene deɛ ɛmmoa wɔ man no meda ho ase. Yes, me da ase.